Silav û rêz. Em îro li ser hukmê Newrozê biaxivin. Hukmê Newrozê di Îslamê de. Bi rastî ev nîqaşeke dûr û dirêj e di dîroka Îslamê de û îro jî berdewam e. Li Kurdistanê di nava Kurdan xwe de jî û Di nava miletên din de jî ev nîqaş berdewam e. Yanî ne bi tenê Newroz, yanî cejnên cejn û şahiyên biyaniyan gelo di Îslamê de caiz e yan na? Yanî gerandina wan, pîrozkirina wan û her wekî din. Newroz bi taybetî ji ber ku gelek miletên misliman Newrozê pîroz dikin, ev nîqaşeke taybet e, hem di dîrokê de û hem îro. Di nava Kurdan bi xwe de jî ev yek e. Bi taybetî em gava berê xwe didine Zanayên dînî yên Başûrê Kurdistanê, em dibînin ku di vî warî de nîqaşeke tund heye di navbera wan de, bi taybetî ew hinek seydayên ji ekola selefî ku di nava kurdan de jî van dawiyan em bêjin selefîtî. zêde dibe û ji bo wan de dijehêtîkirineka tund heye li dijî Newrozê. Bi dirêjeya dîrokê em ji xwe re dîsa dibînin ku selefî û maturîdî bi taybetî dijehêtîkirineka tund kirine yanî di derbarê Newrozê de. îro em bêjin li Bakurê Kurdistanê jî bi taybetî em hema niha di Googleê de yan di Youtubê de binivîsin mesela bi Tirkî hukmê Newrozê di Îslamê de yanî Newrozun Îslam de kî hukmû yan jî Newroz cayîz mîndir filan bêvan bi Tirkî binivîsin dê gelek nivîs û vîdeo derên li dijî Newrozê. Bi erebî binivîsin dîsa wisa yanî bi kurdiya soranî bi alfaba em kurdiya başûr binivîsin dê dîsa derkeve. Yanî îro gava em behsa Newrozê dikin bi taybetî em bêjin van rojan êdî ahengên Newrozê dest pê dikin li Bakurê Kurdistanê ku em jî wek platforma ciwanên serbi xwe dê ahêngeka Newrozê li dar bixin. Di vî warî de ji berê de yanê gelek pirs tên, piştî ku me ragihand jî gelek pirs hatin û ji xwe gava me biryar da ku em ahenga Newrozê bigerînin. Me pêşî paşxaneya we ya Îslamî nirxand, paşê biryar da yanê Em bêjin ne ku bi nezanî û bi neagahdariyek di warê dînî de me biryar daye. Vê ca îro em ê li ser biaxivin. Niha di pêşiya vê de paşxaneya dîrokiya Newrozê çi ye çi nîne, bi rastî ev jî cihê nîqaşê ye. Yanê gelo Newroz kengî peyda bûye? li ku peyda bûye, çawa peyda bûye, wateya wê çi ye û her wekî din ev ji nîqaşek dûr û dirêj e, niha mijara me ew nîne, ji ber wê jî em ê bi taybetî li ser nesekinin. Lê îro Newroz li ba me li Kurdistanê motîvek e, sembolek e di têkoşana rizgarîxwazan neteweyî de. Li dijî kolonyalîzmê û jenosîdkariyê. Êdî bûye sembolek, diyardeyek wek Newrozê bi dirêjahiya dîrokê jî bi dirêjahiya dîrokê jî di nava Kurdan de hebûye û îro jî heye. Paşxaneya wê ya dîrokî çi meblan be. Yanê ew Pêwendiya wê û pêwendiya Newrozê û çîroka Kawa û Dehak û her wekî din heye yan tune ye? Dehak astiyek astiyagese e yan nîn e? Newroz ya Kurdan e yan nîn e? Îdî ev li ba me ne giring e. Îdî îro diyardeyek bi navê Newrozê heye û em vê diyardeyê, vê sembolê Vê motîvê êdî Kurd ji xwe dibînin û di têkoşana rizgarîxwazan netewî de yanî bi kar tînin li dijî kolonyalîzmê û jenosîdkariyê. Yanî ku tu li Kurdistanê îro bijî Newroz Kurdayetî tê bîra Kurdan. Dibe ku di nava miletekî din de wateyeka din a Newrozê hebe. Îro li Kurdistanê ev e. Wate ev e. Helbet di nava miletên berê de bi taybetî pêwendiyek di navbera cejn û şahiyan û tewlûjê wan de hebîye. Mîtolojî yan jî teogonî û kozmogoniya wan de hebûye. Yanê semboleka dînî bûye. Di pêşiya Îslamê de jî yanê li di nava miletên Îranî de bi vî awayî bûye. Îro me çawa got li Kurdistanê di nava Kurdan de Newroz kurdayetiyê tîne bîna bîra kurdan û her wisa kurdayetiyê tîne bîra serdestên, miletên serdestên Kurdistanê jî. Çunkî kurdê dî wisa li ba xwe pênase dikin. Ev girîng e. Paşxaneya dîrokî li hêlekê em ê li ser vê bingehê behsa hukmê Newrozê yanî hukmê Newroza ku îro kurd Bas dikin. Di Îslamê de çi ye em ê basa wê bikin. Niha bi dirêjeya dîrokê û îro yanê çi hukum hatine dayîn em hinek behsa wan bikin. Hinekan gotiye beşdarbûna Newrozê Şirk e, yanî şirka mezin e. Yan di nava Kurdan de jî anha jî hene. Anha jî bi taybetî bi Kurdiya Soranî binivîsin di YouTubeê de Googleê di Googleê de hûnê kesên wisa bibînin ku dibêjin Newroz şirka mezin e. Yanî bi beşdarbûna Newrozê tu dibî kafir. Uca wiha dibêjin, Eger tu bawer nekî ku Newroz heram e û beşdar bibî tu dibî kafir, gava tu bawer bikî heram e û beşdar bibî hingê tu nabî kafir lê pê gunehkar dibî, ev şirka piçûk e. Hinekan jî gotiye yanî. Mekruh e. Bi çend hat hinekan gotiye kufr e. Hinekan gotiye heram e, hinekan gotiye mekruh e. Hinekan jî gotiye eger tu wekî kafiran wê rojê teezîm bikî, mezin bikî û beşdar bibî tu dibî kafir. Lê tu mezin nekî, teezîm nekî, beşdar bibî tu nabî kafir. Hinekan jî gotiye eger tu wek kevneşopekî û şahiyekî ji bo kêfxweşiyê beşdar bibî Hingê em ê li rewşa vê binihêrin, bi taybet ev ya gotina Îmam Zehebî ye. Hingê em ê bêjin înneme l-e'malu bin-nîyatî, emel kiryar li ser nîyetan in. Yanî gava tu wek kevine şopekê, wek şahiyekê dibînî ji bo kêfxweşî beşdar dibî, hingê ev li ser nîyeta te ye. Hinekan jî gotiye nexêr yanê cejnên dînî hene û cejnên qewmî, urfî, çandî hene. Eger ev cejnên çandî kiryarên di nava wan de li dijî Îslamê nebin, Yanî mirov beşdar bibe, ahengê wisa bigerîne ne girîng e. Yanî ev ne ku ne caiz e, îcaiz e. Her kesek dikare tiştên bi wî rengî bike. Werhasil gelek nêrînên cuda hene, em dikarin niha hebo hebo behsa aliman bikin ka kîjan çi gotiye. Lê bi dirêjhiya dîrokê bi taybetî alimên Selefî û Matûrîdî bi tundî dijayetî kirine. Yanî bi giştî di nava wan de ev he, ev heye. Ha ne ku di nava alimên din de tune, di nava wan de jî heye lê bi taybetî di nava wan de, di nava Selefî û Matûrîdiyan de, di nava yanî Hembelî û Henîfiyan de ev hinek zêdetir xuya dike. Bi qasî ku min Di çavkaniyên dîrokî de xwendiye. Di nîqaşa em bêjin hukmê Newrozê de kîjan delîl, kîjan delîlên dînî gelo têne bikaranîn? Çend ayetek û çend hedîsek bi giştî têne bikaranîn? Di nava van ayet û hedîsan de hedîsek yekser pêwendîdar e bi vê mijarê. Yanî yekser wisa tê gotin ku ev hedîs di derbarê Newrozê de ye. Lê ayet û hedîsên din yekser ne pêwendîdar in bi Newrozê, bi şiroveyan pêwendiya wan û Newrozê tê durustkirin. Ji ber wê jî em ê yekser Bi taybetî li ser wê hedîsa malûm malûm sekinin. Ayet û hedîsên din jî em ê di ber re behsa wan bikin. Ev hedîsa malûm kîjan e? Hedîsa Enes bin Malik e. Ev hedîs bi yek terîqekê hatiye. Yanî bi yek rêyekî hatiye. Yanî bi rêya Enes bin Malik hatiye. Em vê mijarê yanî mijara hukmê Newrozê em ê bi sê awayan binirxînin. Li destpêkê em ê ji aliyê qet'iyet û zanniyetê ve berê xwe bidine vê hedîstê. Ya duyem em ê ji aliyê teelîliyetê ve yanî meseleyên teelîlî û meseleyên teabûdî heye hene di Îslamê de. Em ê ji vê aliyê de berê xwe bidin vê hedîsê. Diya sêyem de jî em ê ji aliyê meslehet û mefsedetê ve berê xwe bidin vê mijarê. û di dawiyê de em ê nirxandineke giştî bikin û mijarê bi dawî bînin. Li destpêkê me got em ê ji aliyê qetiyet û zaniyetê ve berê xwe bidin vê hedîsê. Yanê ji aliyê subût û delaletê ve em ê berê xwe bitin vê hedîsê. Pêşî em metnê hedîsê bixwînin, wateyekê lê bixin û paşê em texrîca vê hedîsê bikin. Hedîs yekser em em ê metnê resen, teksta resen bixwînin. Belê dibê deqekî em

Ji we re guherand. Bî hima xeyren min hûma. Bi du rojên bi xêrtir ji wan herdû rojan. Xwedê Ji we re guherand bi du rojên bi xêrtir ji wan her du rojan. Ev her du roj çi ne? Yewmel Edha we yewmel Fitrî. Yanê cejna Qurbanê û cejna Remezanê. Belê Hedîse de em pêşî ji aliyê senedê ve berê xwe bidinê. Me got bi yek terîqekî hatiye, bi terîqa Enes bin Malik. Enes bin Malik sahebiyekî meşhûr e ji xwe neh deh sal li ber destê pêxember dayika wî ew dide ber destê pêxember neh deh sal li ber destê wî dimîne. Yanê Enes bin Malik cihê baweriyê ye Mirovekî rastgo ye. Û heta ku ev hedîs tê em bêjin ber destê me, yanî ku dikeve kitêbên hedîsê ku yanî di gelek kitêban de hatiye, em bêjin Îmam Ehmed, Nesayî, Ebû Dawûd, Hakim û Beyheqî û her wekî din. Di gelek kitêban de hatiye. Gava ku em berê xwe dine rawiyan, Em di kitêbên Rîcalê, di kitêbên Cerh û Te'dîlê de berê xwe dine van rawiyan, rîwayetkeran, rîwayetgeran. Em dibînin ku bi giştî hebû hebû niha em li ser em em ê nesekinin lê her kesek dikare xwe bigihînî yê bi taybetî di malperên erebî de yanî îro yê dî xwegihandina em bêjin texrîca hedîsan û cerh û tedîl û kitêbên rîcalî û her wekî din gelek hêsan e. Belkî di zimanên din de hinek zehmet be lê kesên erebîzan dikarin yekser xwe bigihînê û em dibînin ku ev rîwayetkerên hanê piranî piranî na yanî hemû jî cihê bawerî yên e. Yanî hedîs ji aliyê sihetê ve em dibînin ku sehîh e. Ji aliyê sihetê ve sehîh e. Lê belê hedîsek ahad e. Yanî ne mitewatir e. Bi yek terîqekê hatiye. Hedîsên ahad belê sehîh in lê qet'î nayên qebûlkirin. Yanî zanî agahiyên ku ji wan tên wergirtin, zanyariya ku ji van hedîsan peyda dibe, zanyariyek zanî ye ne qet'î ye. Di metodolojiya klasîk de ya em bêjin ehlê sinetê ya ekola selefî hinek cuda ye lê piraniya ehlê sinetê ji ber ku ji ekola Kelamîne em bêjin Eş'arî û Matûrîdî li ba wan bi vîya wayî ye. Vê ca ev ji alîyê senedê ve yanî ji alîyê subûtê ve hedîsa me sehîh e lê ahad e ne mitewatir e. Ji alîyê vê ca em werin ji alîyê delaletê ve berê xwe bidin hedîsê. Ji alîyê delaletê ve me gava din metnê hedîsê xwend. Yanî di kitêbên hedîsê de metin hinek cudahî di metinan de heye lê belê wisa cudahiyek mezin tune wateya hedîsê naguherîne yanî kêm zêde hedîs gava din me çawa xwend wisa hatiye rûyetkirin metnek pariyek cudatir heye lê ew ne girîng e cudahî ne girîng in yanî di metnê hedîsê de wisa zêde kêşeyek tune ye. Lê di hedîsê de peyva Newrozê tune ye. Yanî gava ku pêxember dibe pêxember dibe ma hazanî li yewmanî ev her du roj çi ne? Ew jî dibên du roj in ku me di cahiliyetê de di wan de şahî digerandin. Me dileyîst di wan rojan de. Yanî hazanî li yewmanî her du roj. Belê Aliman, şîrovekeran gotin ev her du roj, Newroz û Mihrîcan, lê di naveroka hedîsê bi xwe de Newroz û Mihrîcan tine ye. Yanê ev dibe şîroveya şexsî ya aliman yan jî agahiyên agahiyek ji agahiyên dîroknasan Yanî di metnê hedîsê de îfadeyek, îbareyek qedexeker, yekser qedexeker yanî ku Newrozê bi xwe qedexe dike, tune ye yanî. Û ji xwe yanê ji bilî Newrozê bi xwe jî yanê îfadeyek qedexeker ji xwe di hedîsê de tine. Yanê ji aliyê delaletê ve ku em berê xwe dinê di qedexekirina Newrozê de dîsa qet'iyetek tine. Yanê dîsa ji aliyê delaletê ve jî em dibînin ku ev hedîs hedîsek zenî ye. Yanê çi derkete holê? Yanê ev hedîs hem subûten û hem delaleten hedîsek zennî ye ne qet'î ye. Ev bi taybetî li vê derê ya girîng kesên ku hukmê heramiyê didin. Lê usûlen ji bo ku em ji tiştekî re bibêjine heram divê

teelîliyetê me berê xwe binde meseleyê. Em bibînin ku em ê bibînin ku îro îro ji aliyê eletê ve em nikarin hukmê kerahetî jî yekser bidin yanî bi wekî mitleq. Eger ev hatbe fêmkirin em ê derbasê nirxandina ji aliyê teelîliyetê ve bibin. Li wê derê tişta ku me fêm kir, hedîsa me belê sehîh e lê ahad e ji aliyê subûtê ve zaniye û ji aliyê delaletê ve zaniye. Yanê kesên ku dibêjin bi vê hedîsê radibin em bêjin beşdarbûna Newrozê Em hukmê di beşdarbûna Newrozê de hukmê kufrê didin, hukmê şirkê didin, hukmê heramiyê didin. Li vê derê îdiaya wan pûç bû, ji holê rabû çû. Lê yanî li ba selefiyan ji ber ku hedîsa ahad jî. Delîl e di eqîdeyê de. Li ba wan dibe ku hinek cuda be. Em bêjin lê di delaletê de vê ca zen heye. Yanî ne bi tenê ji aliyê subûtê ve. Ji aliyê delaletê ve jî hedîs zen nîye. Îcar min werine ji aliyê tehlîliyê dibe lê binêrin jixwe li wê derê mesele zaf zêde diguhere. Bi berfirehî ku em meseleyê izah kin li ba selefiyan jî delîlek nabîne jixwe ji aliyê em bêjin subût û delaletê ve jî li ba wan delîl nabîne çimkî di delaletê de jî qet'iyet tune. Ji aliyê Te'lîliyetê ve niha di şerîetê de meseleyên te'lîlî hene û meseleyên te'ebûdî hene. Meseleyên te'lîlî pêşî pêş behsa meseleyên te'ebûdî dikin yan meseleyên te'ebûdî sedema danîna wan mijaran aqile nayê zanîn. Bo nimûne yanî mesela li mêja mexreb çima sê rikat e? Aqlen îzdihavê tune ye yanî. Çima pênc nîne sê ye yanî em nizanin yanî îzdihavê tune. Lê hinek mesele hene di dîn de sedem jî re hene, ilet jî re hene. Yanî gava ku hukmek were dayîn ileta wê huk wî hukmî heye.

Çunkî hukum digel eleta xwe heye, hukum digel sedema xwe heye. Gava elet rabe, hukum jî rabe. Ji ber wê jî ev mekanîzma hanê di Usûlulfiqhê de gelek girîng e di guherîna hukman de yanî bi guherîna şerd û mercan, bi guherîna dem û deveran hukim diguherin eger mijar te'lîlî be. Vêca di Newrozê bi xwe de jî di Newrozê bi xwe de jî em ê wiha bêjin bi taybetî li ser vê hedîsî eger ev hedîs Ji aliyê subûtê ve mitewatir bûya û ji aliyê delaletê ve jî qet'î bûya. Yanê yekser di hedîsê de behsa Newrozê bi hata kirin û seneden jî mitewatir bûya, dîsa jî îro dê hukmê Newrozê biguheriya. Çawa? Niha bi taybetî di cejnan de. Di cejnên biyaniyan de ileta hukmê heramiyê çi ye? Ileta hukmê qedexekirinê çi ye? Ilet ev e yan ew kiryara di cejnê bi xwe da guneh e loma hatiye qedexekirin di dîn de? Yan jî ew kiryar bi xwe guneh nebe jî sembola gunehê ye. Yanî sembola dînekî betal e. Sembola ehlê kufrê ye. Yanî yan jî ji ber vê ew cejin tê qedexekirin. Yanî me got çi ji ber du sedeman. Cejnek tê qedexekirin, elet ev e, sedem ev e. Ji xwe me got yanî eger kiryar bi xwe guneh be, ew cejin tê qedexekirin, vê ca kiryara guneh ji xwe tu çi di Newrozê de bikî, çi di cejna Remezanê yan jî cejna Qurbanê de bikî. Li her derî ji xwe guneh e. Yanî tu îro di Newrozê de jî tiştên nedurist, necaiz bikî di Îslamê de, Ev ji xwe mesele ne ji ber Newrozê. Ji ber wê kiryarê bi xwe ew heram e. Ji ber wê jî em vê kiryarê niha ji eletbûnê derxin. Me ev qebûl kir. Ma çi ma sembola Em bêjin dînekî betal. Jixwe hingê li destpêkê ji ber ku bi taybetî mecûsiyan ahenga Newrozê digerand û li deverên cuda, dînên cuda jî mesela li Misirê Qiptiyan, Mesîhiyan û îro em lê dinêrin mesela heta Asya Navîn jî. Di nava Tirkan de, di nava Farisan de, di nava Kurdan de, di nava hinek Ereban de, li gelek deveran Newroz, ahenga Newrozê tê gerandin. Lê me çawa got pêwendîdar bû bi dînên berê. Ji ber ku sembola wan dînan bû, bi taybetî sembola Mecusîtiyê bû. Mecusîtî Forma Miherefa Zerdeştiyê ye. Yanî Zerdeştî di bingehê de dînekî monoteîst e. Paşê ve di Mecusîtiyê de dî dualîzm peyda dibe, yanî şirk çê dibe. Mecusîyan bi taybetî digerand ev aheng, ji ber ku sembola wan bû Eger me got yanî tedî ew hedîs mitewatir be û delalet qet'î be yanî pêxember yekser Newroz qedexe kiribe, ilet sembola dînên cahiliyetî bû. Hem li Medîneyê jî û li nava em bêjin mecûsiyan, îraniyan jî. Lê îro êdî Newroz Sembola mecusîtî nîne. Ji xwe mecusîtî nema. Yanî gelek em bêjin hejmarek kêm li Îranê û hinek jî li Hindistanê mane. Wekî din bi taybetî di nava Kurdan de ku em berî xwe dinê gava Newroz tê gotin ji xwe yanî Kurd anha nizanin ji xwe mecusîtî çi ye. Kesên xwenda haya wan ji vê tiştê heye. Yanê kurdek îro ku çû Newrozê mecusîtî ji xwe ney bîra wî jî. Yanê tu ji kurdekî em bêjin di nava gel de tu bipirsî Newroz sembola kurdayetî ye. Û di nava tirkan de jî îro Newroz sembola kurdayetî ye. Yanê di nava gel xelkê bi xwe de. Ji ber wê jî yanî ew eleta qedexekirina Newrozî îro rabûye. Çunkî Newrozî temsîliyeta mecusîtiyê nake. Ji ber ku ew elet rabûye me got çi prensîpek usûlîye hukm digel eleta xwe heye. Elet rabe hukm jî rabe. Elet rabû hukm jî rabû. Eger ew hedîs subûten û delaleten qet'î jî be. Hukm îdî rabûyî çunkî îdî Newroz temsîliyeta kurdayetiyê dike li Kurdistanê. Ha di nava miletekî din de temsîliyeta çi dike îdî ew di waqiya xwe de divê li ser vê mijarê biaxive. Em li Kurdistanê behsa vê mijarê dikin. Belê. Di vê mijarê de tişta ku me Bes nekiriye heye gelo? Nexêr, vê cayê me li ser ji aliyê meslihet û mefsedetê ve berê xwe bidine meseleyê. Ji aliyê meslihet û mefsedetê ve te dî niha me got hinek ayet û hedîsên din jî hene. Bi taybetî hedîseka din ku tê bi karanîn dîsa li dijî Newrozê hedîsa men teşebbehe bi qewmin fehuwe minhum. Kî bişibe qewmekî, kî xwe bişbîne teşebbehe, xwe bişbîne qewmekî, xwe wekî qewmekî bike, ew ji wan e. Ev hedîsa hanê ye. Ya yekem ev hedîsa hanê jî ji aliyê subûtê ve hinekan gotiye zeîf e, hinekan gotiye hesen e, hinekan gotiye sehîh e, were wekî din. Yanî qet'iyetek li ser tune. Û ji xwe ji aliyê delaletê ve ji hedîs am e. Yanî kî xwe bişbîne qewmekî. Ê em û meselen bêjin kesên ne misilman di hinek waran de dişbine hev di hinek waran de naşbine hev. Em di kîjan waran de bişbine hev dibine ji wan di kîjan waran de neşbine hev Nabine ji wan. Yanî ev ji ber ku êdî ciyê îştihadê û şiroveyê ye, ev hediç xwe yekser delaletî qedexekirina Newrozê nake. Yanî yanî ji aliyê subûtê ve jî delalet qet'î nîne, ji aliyê delaletê ve jî ev hedîs qet'î nîne. Lê tiştek wiha heye Tiştek wiha heye, yanî helwesteka pêxemberî ye, xwecudakirina yan jî mixalefeta bîr û baweriyên din. Yanî çunkî ev men teşebbehe bi qewmin wek prensîpekê em dibînin ku di jiyana pêxember de, di helwesta pêxember de berna nabe di îslamê de. Çunkî e, pêxember gelek hedîsên din jî gotiye di vî barî de ku em tev van neba hev em dibînin ku ev helwesta hanê prensîpeke prensîpeke pêxemberî ye rêbazeka pêxemberî ye. Lê Vêcan di çi da yanê di kîjan waran da divê em xwe ji wan cuda kin di kîjan waran da nekin. Ev jî ev jî dîsa wekî yanê pêwendîdar e bi mesela teelîliyetê û mesela meslehet û mefsedetê mesela meqasidê. Bo nimûne mesela pêxember gotiye Bi cihû bi pêlavan nimêj nakin hûn mixalefeta wan bikin, xwe ji wan cuda bikin. Lê îro kî bi pêlavan wan nimêj dike? Yan jî pêxember dibê cihû û mesîhî por û rûyê xwe biyax bikin. Bûyar nakim bexş. Hûn xwe ji wan cuda bikin. Yanî dibê fexalîfûhûm. Mixalefeta wan bikin. Îro kî mesela di nava misilmanan de û kesên ku bi taybetî pêxember emir kiriye Fexalifuhum emre yani porê xwe û rûyê xwe biyaq bikin gotiye yani îro em bêjin selefiyên me biyaq dikin porê xwe yan jî rûyê xwe an em porê xwe yan jî rûyê xwe biyaq dikin navê bêjin faş bike lê Êdî ev eleta hanê yanî xwe cudakirin mesele li wê derê elet di ewkê de nîne di nimêja bi pêlavan ve mesele pêlav nîne yan jî mesele bûyakirina por û rûyan nîne mesele xwe cudakirin e lê êdî ev elet rabûye

Elete we. Ev mesela menteşe bihêjî. Yanî di kîjan waran da em bikin ev ciyê eydî îştihadê ciyê nîqaşiye lê li dijî ew kî hatiye bikaranîn me me me ji bo çi behsa vê kir me di mesela meslehetê de behs kir. Îro gerandina ahenga Newrozê Ji ber ku Newroz temsîliyeta kurdayetiyê dike. Yanê tu çiqas beşdarî van tiştan bibî, van tiştan bikî, tu ewqas dişibî kurdan. Ne ku dişibî em bêjin mecûsiyan yan jî tiştekî din. Tu bi wê dişibî kurdan û îro tu çiqas bişibî kurdan baş e. Îro xwe şibandina kurdan, yanê ji bo kurdekê dibêjim. Di hemû weran de têkoşaneke ke li dijî zilmê, li dijî serdestan, li dijî jenosîdkariyê, li dijî kolonyalîzmê yanî îro tu çiqas xwe bişbînî kurdan ev awqas baş e. Îdî wekî berê nîne yanî çunkî wate guheriye. Diyardeya Newrozê bi xwe îro guheriye li Kurdistanê. Wateyek din heye. Yanî ji aliyê meslehetê ve ku em berê xwendinê, gerandina ahenga Newrozê îro di xizmeta têkoşana rizgarîxwaza miletekî bindest de ye. Ê wisa be ev îro êdî tiştekî baş e yanî meslehet di vê de ye. Di vê derê de ha hinek alî Newrozê em bêjin ahengên Newrozê digerînin bi awayekî din mefsedet eger were gotin ku tê de ye. Her kesek berpirsê xwe ye, her kesek dê parastina xwe bike. Lê bi awayekî mitleq em nikarin dijayetiya Newrozê bikin. Ha Û eger were gote filan newroz şaş e, mefsedet tê de heye, ê wisa be em ê behsa filan newrozê bikin. Çimkî ew kiryar ne di newrozê de, rojeka din jî wernekirin. Di cejna remezanê de jî wernekirin, ew kiryar şaş in. Lê em li vê derê bi giştî behsa newrozê dikin. Yanî bi awayekî mitleq em dikarin newrozê Di Îslamê de qedexe bikin yan na îro? Em behsa wê dikin. Em behsa Newrozeke taybet nakin. Dibe ku di Newrozeke taybet de tiştên li dijî Îslamê hebin. Lê bi awayekî mitleq ev Newroz bi xwe êdî di Îslamê de îro nayê qedexekirin çunkî yanî êdî mecusîtî ji xwe nemaye. Yanî êdî vege yanî îhtimala vejîna mecusîtiyê tune. Vegera li mecusîtiyê êdî ne mimkune yanî. Tiştek wiha ji xwe yî tune yanî dî îdî kes nizane yanî kurd qewmên îranî bîne misilman adetên wan jî bi wan re bîne misilman. Bîne misilman îdî ji ber wê jî ew eleta yanî em bêjin sembolîzekirina dînên berê ji holê re bûye hukm jî bûya wê ji holê re dibe. û mijareka din yanî bi taybetî tedî me got Selefî di vî warê de tund in. Îbnê Teymîye di îqtida û sirat el musteqîm de bi berfirehî li ser vê mijarê sekine. Yanî bi dirêjayî li ser Newrozê û bi giştî li ser cejnên cejn û şahiyên biyaniyan diaxive. Li wê derê gelek delîlan tîne. Em bêjin hedîsa men teşebbehe bi qewmin tîne. Muxalefeta em bêjin kafiran tîne li westa pêxemberî. Bû nimûne ayetekê tîne ayeta Sûreta Furqanê ya heftê û duan behsa em bêjin axiftina di rew û kiryarên beredayî dike di wê ayetê de. Yanî divê misilman Wan seyr nakin û gava dibînin û lê dixin dişin. Û hinek ji mifesirên tabian şiroveyan tîne. Yanî ev ayet li ser cejn û şahiyên kafiran hatiye. Îbnê Teymîye di vê ayetê hukmê heramîyê dide. Di gel ku delaletek wisa ji xwe di ayetê de tune. Û heta di ayetê de elet hatiye diyarkirin. Gotiye çi? Eger mesela û ayet ji bo cejnan jî nazil bûbe, di wan cejnan de çi he? Axiftinên direw û kiryarên beredayî. Ji xwe ne di cejnan de ku li ciyekî din jî hebe. Ev ji xwe qedexe ne di Îslamê de. Yanî wisa bê ilet ev in. Ilet ne ew e ku ew cejn bixwene yanî. Û cejn jî be ew qedexe ne. Bû nimûne yanî cejnên kemalîstan. Direw, dezenformasyon, zilim yanî li ser van hatiye avakirin. Ji ber wê rast e. Ev qedexe ne. Yanî îro kurdek divê bi taweyî beşdarî cejnên wan nebe. Ev bîst û sê nîsanê ew nizanim çi ye filan bê van. Ava yanî çunkî ava li dijî rastiyê û li ser zilmê hatine avakirin, hatine danîn ev cejnên anê. Di van waran de eger were gotin temam lê îro wateya Newrozê ew nîne. Tiştekî ku ma be me bas nekirbe. Belê. Ayetek din hedî sal dijî Newroz dê bikaranîn yanî me ji her umetekê re şerîetek danî, îbadet danîn her wekî din ev jî ev tev ev tiştên din tev ev ayet û hedîsên din tev delaletên wan qet'î nîn in. Zanîn e yan am in ji xwe am zaniye yan bi awayekî din yan subût hene yan delalet hene miheqeq tê de Zaniyetek heye û di dawiyê de em ê behsa danîna rojên alternatîf yan jî danîna alternatîfan yan jî guherandina naveroka tiştên heyî helwesteka pêxemberî ye. Em bêjin du cejn hebûne li Medîneyê, du cejnên nû danî ye. Alternatîvek jî re danî bi taybetî mesela rojiya Aşûrayê em dikarin li ser wê biaxivin. Pêxember dîsa gavetê Medîneyê lê denhê re cihû roja Aşûrayê rojî digirin. Dibê çima hûn rojî digirin? Cihû jî re dibên ev roj Xwedê di vê rojê de Mûsa û Benî Îsraîl qewmê me li dijî Firewn bi ser xist. Mûsa jî ji bo şikirkirinê di vê rojê de rojî girt. Me jî daye payê wî. Em jî wekî wî dikin. Pêxember dibe em ji we nêzîktirê Mûsa ne û hêjatirê vê yekê ne. Rojî digirin. Guherîneka biçûk dike. Çi? Rojek di pîşî de jî digire. ji bo ku ji cihûyan cuda be. Ew jî bi hişyariya sehabîyan wisa dike. Yan dibe em piştê salekî em ê ji wan cudatir bikin. Lê piştê salekî ji xwe nagihêjî wefat dike. Yanê rojek di pêşî de jî di paşî de jî digire lê roja aşûrayî jî digire. Yanê eger rojek yan jî ahengek yan jî tiştek hebe û karîger be di nava civakê de Divê alternatîvek jî re were danîn. Yanî eger yanî selefiyên me bi taybetî seydayên me yên başûr yanî yanî xwe êdî nizanin çi bikin yanî xwe dikujin yanî di dijîhatîkirina Newrozê de lê nikarin bi ser bikevin. Îcab nake, hewce nake, pêwîst nake. Ev heye êdî ev diyar de di nava Kurdan de. Naverokê biguherîne. Tu jî li gor xwe saz bike. Her kesekî çunkî li gor xwe saz kiriye. Êdî di têkoşana rizgarîxwazan neteweyî de sembolek e. Tu jî divê wayî bike. Yanî îcab nake tu dijî hetî bikî. Tiştekî ku me behs nekiribe û hinek gotinên alimên me mesela di nava kurdan de bû nimûne Ehmedî Xanî yanî bi coş û xiroşekê behsa Newrozê dike. Ew jî alimekî hal lê li ba me kurdan baweriya me bi xwe, bi dîroka xwe, bi alimên xwe, bi zanayên xwe tune. Îbnê filankes gotiye, ji serî heta binê tu dixwînî ya Îbnê Teymîye di Îqtîda û Sirat-i Mustaqî, ji serî heta binî nirxandinên wî bi xwe ne, qenaetên wî yên şexsî ne, îctihadên wî ne. Ayet û hedîsên ku tîne me tevî izah kir, yek hebek delaletek qet'î tê de tune. Lê çima nirxandinên Îbnê Teymîye dibine delîl? Qenaetên şexsî yên Îbnê Teymîye dibine delîl, helwesta Xanî nabe delîl. Yan jî helwesta yeka din yekî din name delîl em bêjin. Saîdî Kurdî dîsa basa Newrozê dike yanî Newroza Sultanî dibêje û rojî Newrozê derdiketiya û baniya digeriya digo ev cejna hemû mexlûqatê ye. Ha delîlên me Xanî û Saîdî Kurdî nîn in. Ev di dîn de ne delîl in. Tu kesek di dîn de, tu alimek ne delîl e. Me ji xwe behsa delîlan kir. Ev bi zêdeyî ne em behs dikin û yek jî gelek pirs jî hatibûn, yek ji wan pirsan hevalekî bi rêz kiribû em wê jî zelal bikin. Vêxistina agirî meşa digel meşaleyan û xwe avêtina ser agirî re. Gelo yanî pirsa wî hevalî ev ne ji zerdeştiyê ne ne ji mecusîtiyê ne yanî gelo em van bikin ev dirust in caiz in di îslamê de yan na. Niha ev mijar jî vîya we ye. Me got ku çi yan ew kiryar bi xwe di îslamê de ne dirust e yan sembola em bêjin tiştekî ne îslamî dike. Niha vê xistina agirî cayz e ne wisa? Yani em îro dikarin li her derê agir vêxin. Kes nabêje wela te agir vêxist û bî kafir. Yan jî heram e, yan jî mekruh e. Na, tu karî agir vêxî. Tu karî meşaleyekê vêxî û pê bimeşî belê. Ê tu dikarî xwe ser agir re bavêjî belê. Ev kiryarên hanê çima di cihetiya wan hatiye kirin? Zemanekî mesela bi taybetî di şexsê agirî bi xwe da. Çunkî agirî mesela temsîliyeta dînekî dikir. Dînekî betal û di nava wî dînê de pîroz bî û filan bî bê van bî. Ji ber wê ne ku vêxistina agirî bi xwe yan jî xweavêtina di ser agirî re bi xwe yan jî meşa bi meşaleyan bi xwe heram bîye. Nexêr. Ha îja îro, îro êdî ew temsîliyetê re bîye. Îro êdî agir. Agir, temsîliyeteke temsîliyeta dîneke heyna dînekî heyna ke di nava kurdan de. Îro gava xwe xwe ku tu xwe kurdekî xwe di ser agirê re davêje, qet ji xwe mecûsîtî nayhişê wî jî. Îro gava ku bi meşeleyan dimeşe, îro gava ku agirê Newrozê vêdixe, êdî mecûsîtî ji xwe nayê bîra wî, ji xwe nizane mecûsîtî jî çi ye. Û û yanê pîroz jî nabîne, perestina agirî jî nake. Gava kurdek agirê Newrozê vêdixe. Ha eger were gotin wele filan kes perestina agirî dike yan jî pîroz dibîne ew hêj xwe ew ne ji ber Newrozê ew ji ber wê îtîqada xwe êdî misilman nîne. Yanê ji ber wê îtîqadê misilman nîne ne ji ber Newrozê. Ev tiştên wiha taybet cuda ne. Yanê gava ku em behsa Newrozê dikin em dibêjin dubare bikin. Em behsa Newrozên taybet ku ji Îslamê dûr in li derve yên bêjin prensîpên Îslamî ne nakin. Em dibêjin Newroz yan jî vêxistina agirî yan jî agir di Newrozê de gelo û bawekî mitleq qedexe ne yan nîn em behsa wan dikin û me dît ku Heramiyek wiha, qedexeyek wiha tune ye. Yanî delîlek qet'î di Îslamê de îro ji bo qedexekirina Newrozê, ji bo heramkirina Newrozê, ji bo kerahetina Newrozê jî tune ye yanî. Ne kufr e, ne heram e, ne mekrûh e. Bi wekî mitleq. Delîl tune ye. Îro ji bo Newroza nava Kurdan. Yanê ev ahenga ku em ê li dar bixin ya Newrozê jî û bi giştî ahengên ku têne li dar xistin bi awekî mitleq hukmen caiz e lê bi taybetî eger tiştên dijî Îslamê tide hebin ew baş e ne caiz e rast e. Em ê li vê derê bi dawî bînin. Silav û rêz û xoşewîstî.